Hemmäňize salam mähriban agzalar! Azitek magazinymyzdaky täze gelen sagatlaryň biri bolan Hava ýigrimi iki Pro Max sagady bilen sizi tanyşdyrmak isleýän. Bu sagatlar Watch altynjy seriýalaň soňky gelen görnüşleri bolup durýar. Bu sagatlardan gök, rozowy hem-de gara reňklerde geldi. Bu görýäniňiz bolsa rozowy reňki. Öz içinde sagadyň özi rymşogy, bir rymşok çykýar içinden i zarýadnigi, magnitli zarýadnigi bar. Bu sagadymyzda beýleki sagatlardan nähili üýtgeşik taraplar bar? Ýüzünde Beýlekilerden has köp üýtgeşik temalar bar. I menýusy üç görnüşde gelýär. Birinji görnüş şular şunýaly. I biram ýene bir goşjak zadym doly ekran, biram ruligi işleýän görnüşde geldi. Birinji menýusy şu görnüşde iki gezek bassaňyz menýusy üýtgeýär. Ikinji, bu-da üçünji görnüşi. Ilki bilen bu sagadymyz nastroýkasy barada gürrüň beremde, telefona nähili çatylýar? Bu sagadymyz hem beýleki sagatlardaky bolşy ýaly, ilki bilen biltuzdan çatylýar i programmadan çatylýar. Sagadymyzyň özünden biltuzyny açmaly. Şu görnüşde biltuzyny açýar. I telefonyňyzdan hem biltuzy açyp sagady gözletmeli.

Sagadyň öz içinde QR kody bar, EIC-niň kitapçasynda hem tapyp bilýäňiz. QR kodyny skaner etýäňiz, gönmel Play Market-den programmasynyň adyny çykarýar. Bu sagatlarda bolsa korobkasynyň ýüzünde Hwa ýigrimi Pro Max modeli bilen Wear Fit Pro Blank priloženiýesiniň ady bolup gitýär. Wear Fit Pro mende alyngy dur. Dobawit oboroudowaniýaň içinde Dobawit ustroýstwa basýaňyz. Messopoloženiýasyny ýokýaňyz. I sagadyň modelini gözletýäňiz. Şu ýerde häzir HW ýigrimi iki Pro Max diýip çykýar. HW ýigrimi iki Pro Max diýip çykýar. Adyna basýaňyz. Ýaňky Hawa ýigrimi iki Pro Max diýen ýazgyň üstüne basanyňyzda gönümel awtomatiçeski baglanýar sagadyma telefonyň şul ýerde Bluetooth baglanandygyny bildirýär i prosentiň näçe sagadyň näçe prosent zarýadynyň bardygyny görkezýär. I şu ýerde ýene bir funksiýasy bar programmasynyň içinde Ciferblad rynka diýýär bolşa girýäňiz diňe öz içinde menýusy däl mundan başgada internetiňiz açyk bolsa Dürli görnüşlerde temalaryny skaçaýt edip geçirip bilýäňiz. I Çasti kontaktda şul ýerde plýusa barýaňyz, kontaktyňyzda kim bar bolsa, kim gerek bolsa saýlap özüňiz geçirip bilýäňiz. Şu şekilde. Bu jelinlik gurup bilýäňiz. Öz içindäki funksiýalary programmasynyň içinde telefonyňyzda, ýagny uprawlýat edip bilýäňiz. Owdemleniýäň içinde bolsa jaňy SMS-i açyp ýapyp bilýäňiz. Ýene bir tarap gurşak zadym, bu sagatlarda gürleşip bolýar. Gürleşip bolýar, jaň gelýär, jaň gitýär, hemme zady owdemleniýalar görkezýär. Şu görnüşde telefon, sms, telegram haýsyna girýän bolsaňyz, açyp ýapyp bilýäňiz. Surata düşeňizde e, sagatdan upravlýat edip bilýäňiz. Başga-da kaloriýa, puls, dawleniýe, ädim, şagometr, dürli sport hereketleri sagatda ölçäp bilýäňiz, ulanyp bilýäňiz. Kalkulýator hemme zady bar. Ynha mähriban ildeşler, Hava ýigrimi iki Pro Max modeli sagadymyzyň gysgaça nastroýkasy, telefona baglanyşy şulardan ybarat. Düşünmedik ýeriňizde kommentariýalarda belläp geçip bilersiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, sag boluň!